Grazzi u welcome għal dan il-ħames podcast li ħa nkunu qegħdin nagħmlu mal-membri tal-Juventus Club Vero Amore ta' Birkirkara. Illum ħa nkunu qegħdin niltaqgħu ma' membru veteran nistgħu ngħidu f'din f'din is-soċjetà Juventina tagħna hawnhekk, qed nirreferi għal Edwin hawnhekk. Grazzi Edwin talli għoġbok tal qgħad l-istedina għal din id-diskussjoni li ħa jkollna flimkien. Edwin, forsi tista' tagħtina daqsxejn introduzzjoni tiegħek dwarek innifsek, Dak kollu li tħossok għondu tajt pratikament. Mela, jien hawnhekk
ili niġi seba' snin. Ġabuna ħbieb tagħna, bqajna niġu aħna, l-ewwel konna niġu irġiel, illum niġu irġiel man-nisa tagħna, bħala familja waħda. U anke ġibna ħbieb oħra magħna aħna u lesti li anke niġu oħrajn. Meta nirrakkontawlhom l-atmosfera li jkun hawn, dejjem inżidu. Dejjem ġibna l-ħbieb magħna. Sewwa.
U bħala membru, inti membru leali tal-klabbet li qed tiġi seba' snin, forsi tgħidilna, forsi tirrakkontalna l-isbaħ memorji li għandek ġo din il-binja, forsi anke qabel, meta jfejħtlu l-Juventus jiġifieri. L-isbaħ memorja kienet ir-ribalta li għamilna kontra l-Atletico Madrid, minn tnejn b'xejn minn taħt, Champions League. Kontrollajtha hawnhekk dik?
Hawnhekk, żgur.
Niġu ta' spiss aħna, kważi dejjem, niġu kważi l-logħbiet kollha, ħa nehki. Minn tnejn b'xejn minn taħt, li rajna li Semmi Ewela l-coach tagħhom li kien qed jfattalhom, u għamilna ribalta ta' tlieta b'xejn u mbagħad dawwarniha u li kienet xi ħaġa klamoruża. Hawnhekk kien hawn sapport daqs nistgħu ngħidu daqs daqs Turin dakinhar, jiġifieri kien ta' l-għaġeb. X'taħ twattgħu, eh? Ta' l-għaġeb, ta' l-għaġeb, oh, ta' l-għaġeb. L-isbaħ memorja li għandi hawn ġenbi kejjena. u ta' Juventus xi tgħidli bħala memorji li tibqa' tiftakar ma tinsihom qatt? Nibqa' niftakar ma ninsihom qatt, jiena n-namra tiegħi di tal-Juventus kien hemm, aħna konna bit-television black and white, konna noqogħdu nistennew il-programm Novantesimo Minuto tal-MIPPI Paolo Valenti biex naraw il-goals, aħna konna nisimgħu r-radio minuto per minuto. Ok, il-Juventus kellhom plejer, jiena meta kont żgħir kelli xagħri isfar ħafna. Illum bjad, imma kien isfar ħafna. Kont bjond mela.
Ħafna.
U l-Juventus kellhom, jekk minix sejjer żball, libero jew stopper kien, Francesco Morini, li ħallena dan l-aħħar. U dan għamel television black and white. Letteralment kien jidher xagħru abjad kif kważi kien tiegħi. Allura bdiet innamra dak kif nara l-abjad u l-iswed kif kont dak iż-żmien għadni sal-lum xi ħaġa fenominali. Kif nara l-abjad u l-iswed jiena nintilef. Il-Juventus parti parti minni letteralment. Sewwa wisq.
Bla dubji memorja sabiħa ovvjament ta' kif bdejt issegwi l-Juventus. Naqbżu fuq l-istaġun li għadu kemm spiċċa issa nidħlu daqsxejn iktar f'dik id-duskussjoni dwar it-tim. Sfortunatament il-league li għadda ma tantx kena morji sbieħ din id-darba. X'kienet taħseb li l-problema prinċipali fl-opinjoni tiegħek? Għalfejn it-tim qisu qatt ma rranka, qisu qatt ma żamm konsistenza biex ovvjament wasalna fejn milna? Ara, jiena nagħti żewġ fatturi. Fattur numru wieħed l-aħjar plejer li kellna, qed nirreferi għal Chiesa, tista' tgħid staġun barra, li nibbeżgħu ħafna fuqu aħna. Huwa plejer vijabbli, wieħed mill-aqwa plejers fl-Italja, jiġifieri m'hemmx xi sigriet ta' Fati Magan. U l-fatt hu l-ieħor nofs il-grawnd. Jien naħseb f'nofs il-grawnd aħna batut ħafna. U dejjem biddilna daqqa Arturi li għalija jiena jilgħab orizzontali biss, vertikali qatt. U Rabiot on and off, jien jogħġobni Rabiot, biss on and off ħafna m'għandekx. Locatelli għadu fil-bidu tiegħu għad irridu naraw il-potenzjal fil-fehma tiegħi. Tista' tgħid tlifna l-McKennie għal nofs staġun, jiġifieri hemm qegħdin, il-problemi hemm kienu, inti jekk ma jkollok, jekk ma tirbaħx nofs il-ground, li s-soltu aħna niftakru nofs il-ground tagħna, Vidal, Pogba, Marchisio, ġieli Pirlo, konna wieħed mill-aqwa nofs il-grounds li kien hawn fid-dinja nista' ngħid. Kif kellna l-aqwa difiżi fid-dinja aħna kellna nofs il-ground dak iż-żminijiet. Minn wara dawk li nistgħu kulma rajna aħna nofs il-ground għax ilna nbatu. Kulma rajna il-pjaniċ wara wara li. Khedira għamel perjodu tajjeb ħafna wkoll. Khedira imma on and off.
Injury prone ma tistax tibbaża fuqu fuq tul għax. Le tagħna, tagħna, tagħna, żgur. Tagħna ħafna anzi Khedira. Biss on and off, again, mhuwiex dak il-player li ħa tibbaża ħafna fuqu mħabba l-injuries għax jilgħablek erba' logħbiet u tnejn barra. Khedira hekk kien, I mean, imma batejna nofs il-ground ħafna. Semmejt il-Chiesa, nagħmel parentesi żgħira hawnhekk. Qed li tlifna l-Chiesa ovvjament u ħassejnieh bil-kbir. Però mbagħad temmen li tim bħal Juventus li mdorrijin naraw dawn l-istilel u tim mimli stilel, semmejt it-trio inti fil-midfield, Pirlo, Vidal u Pogba u Marchisio. Ovvjament dak dak iż-żmien kien tim mimli stilel ma konniex nibbażaw fuq plejer wieħed. U għalhekk ġej mistoqsija, taħsib din bħal Juventus għandu jiffoka, jibbaża l-logħob tiegħu fuq Chiesa jew qabel fuq Ronaldo għal argument mhux waħda mill-problemi wkoll dik li ma kienx hemm naħseb tim madwarhom dawn il-plejers. Tifhem, Ronaldo enigma. Ronaldo fi tliet snin li għamel kiser kważi r-rekords kollha. Fl-istess ħin fi tliet snin li għamel il-Juventus morna l-baħar. Fis-semi ta' logħob. Bit-tip ta' logħob li trid tilgħab fuq plejer, dan free kicks irid itihom hu, kollox hu tista' tgħid. Irid jiskorja hu, jekk tarah Ronaldo jrid jagħmel kollox hu. I mean, ġiet enigma għax anke inti kif ġie Ronaldo ġiet il-problema Covid. Ronaldo jħobb spotlight fuqu, nafuha din. Li kieku naħseb jiena ma kienx hemm il-problema Covid. Eeh b'Ronaldo konna mmorru aħjar. Sfortunatament ġiet kif ġiet l-affari u batejna biha. Imma nemmen li Ronaldo kien vijabbli, biss hija enigma għax iva u le. Mill-lat finanzjarju Ronaldo tana boost kbira, eh. Iva, anke bħala merchandise. Għalhekk hu, marketing, kuntratti, tal-T-shirt, tal-Adidas. Bla dubju.
kibru.
U x'taħseb u din mistoqsija nagħmillek jiġifieri, taħseb il-verità għalfejn ibbażajna daqshekk ma naħsibx li għandna nibbażaw jien fuq Kjieża, jien naħseb fuq Kjieża għax hu kien Ġesù l-aħjar Bejgħ li kellna, il-saġar li ħorru tlifnieh. Mhuwiex naħseb jiena fattur li għandek tiffoka fuq plejer wieħed meta għandek il-Juventus li ovvjament fil-passat kellhom dawk it-timijiet glorjużi, ma nafx taqbilx miegħi. Hemmhekk. Iva. Biss, x'tagħmel jekk int għandek nofs il-grawnd fantażma? Ah, mhux tidħol b'diliġenza hemm imbagħad? L-iżbalji li għamlet. Iva, iva, żbalji. Jien għalija wieħed, ħa nibdew minn hemm, l-iżball kardinali għal Juventus fil-fehma tiegħi, fl-opinjoni tiegħi, kien it-tluq ta' Marotta. Issa taqbel u ma taqbilx, Marotta kien, mit-tluq ta' Marotta lura, l-isfel aħna morna l-baħar. M'hemmx wieħed jinnega. Issa, Paratiċi jekk kien praparat jew le ma nafux aħna xi jkun hemm fid-deriġenza x'naf jien. Biss, meta inti titqis, meta inti tqis nofs il-ground aħna ma mhux ma nvistejniex, forsi ma nvestejniex kif kellna ninvestu fi plejer li jkun key plejer, inti allura bdejna mid-difiża aħna. Issa, ironikament. Issa, issa, provi. Eżatt, wara tliet snin dana, għalli wara l-era ta' Pjanic, l-aħħar midfielder li kellna

Nofs il-ground, nofs il-ground aħna batejna ħafna, qegħdin inbatu. Issa naraw Pogba, Di Maria li se jkun l-istorja tissa. Antiċipajt li l-mistoqsija li jmiss. Ovvjament fil-bidu ta' Lulju ħabbarna l-plejers importanti bħalma semmejt inti, Di Maria u Pogba. X'inhi l-mentalità tiegħek fejn tidħol il-merkato u x'tixtieq tara mill-Juventus se jidħol dal-merkatu, kemm tluq u kemm incoming, jiġifieri minn ġej. Sew, jiena naħseb li ħa nitkellmu fuq dawk li ġejjin. Għandna Pogba u Di Maria konfermati, Mr. Żball, Cambiasso wkoll. Iva, viċin ħafna. Ġa viċin ħafna, Gatti li għalija huwa plejer vijabbli ħafna, vijabbli ħafna. Ħa jkollna acquist kbir li ħa jerġa' Jidħol kjesa li għalija jena il-fundamenti ta' tim. Tajjeb. Jena naħseb żewġ akkwisti, akkwisti jew tnej oħra forsi f'nofs il-ground. Anke qed jissemma Kozic, jekk m'iniex se żball. Kostiċ iva. U Zaniolo.
U Zaniolo ovvjament. Nsejtu dak. Zaniolo u ovvjament attakkant forsi viċi ta' ta' Vlahovic jien jogħġobni ħafna Arnautovic. Qed nistenna nbigħ. Jogħġobni ħafna qed jissemma infatti. Issa bħala difiża qed jissemma jew Bremer jew Koulibaly. Issa naraw x'qed jissemma ħafna. Jaf sakemm inkunu qegħdin inxandru dal-podcast tkunu ħadna xi difensur ukoll. Nispera. U għandna bżonn. U għandna bżonn għaliex anke Rugani x'aktarx li huwa tluq ukoll jiġifieri. Jista' jkun ukoll. U minn dak semmejt it-tluq ta' Rugani possibilment. Min għandu jitlaq imbagħad fl-opinjoni tiegħek?
Nifhem. Iktar milli jitla' inġibu rridu. Però hemm naħseb players li l-iskadenza tagħhom għaddiet u għaddiet ilu mhux ħażin. Jien għalija player bħal Arthur, Rugani u Alexandro speċjalment Alexandro li mhux jinġabar xejn dan l-aħħar staġun. Tagħna Alexandro Alexandro kien player Hu player illi ta ħafna. Henry Alexandru sentejn għamel tajjeb. Hu batta ħafna, ekku, verita', hu batta ħafna. Għamel sentejn, tlieta ta' klassi imma mbagħad batta ħafna. U
qed insemmu l-players li ġew u jaf li jkunu kkonfermaw u players li forsi jitilqu. X'tip ta' logħob taħseb li ħa naraw bl-akkwisti l-ġodda dis-sena? Ħa nibqgħu bil-mentalita' Allegri ngħidilha jien li tiddefendi l-ewwel, l-ewwel il-clean sheet u mbagħad forsi jasal il-gowl jew tieħu l-opportunità forsi fuq il-counter attack. X'titolob taħseb li ħa naraw? Mhux x'tixtieq naraw, x'taħseb li ħa naraw? Jiena naħseb ħa naraw naqra logħob iktar offensiv. Qed niftakar fi żmien Tevez. Ħa naraw dak it-tip ta' logħob issa għax issemm min jitma' lill-attakkanti. Jien naħseb ikun hemm mhux ħażin.
Ekku, ekku.
Naħseb dak iż-żmien ħa nerġgħu naraw dak logħob iktar offensiv. Mhux illi minn tnejn minn fuq nispiċċaw niddefendu ġieli jġibulna draw anke nissugraw li nitilfu. U ġralna hekk, eżatt, jiġifieri. Jiġifieri dan Bl-akkwisti li jistgħu jkun hemm, iva. Allura naħseb jien hekk qed nimmaġina, logħob iktar offensiv. Niftakru Pogba, meta kien hemm Pogba, u Di Maria nafu kif jilgħab ukoll. Jiddependi x'rendiment ħa jtuna dawn il-plejers issa. Għaliex inutli jkollok attakkant bħal Vlahovic daru lejn l-għasta. Kif ġara. Sena l-oħra hekk ġara, I mean, mal-Fiorentina differenti imma. Hekk hu. Kien hemm min jitimgħu, kellhom nofs il-grawnd aħjar minn tagħna fil-fehma tiegħi. Jiġifieri, u rajna kemm skorjaw, kif ġie magħna dana naqqas ir-rendiment, ajja, jiġifieri hekk qed nimmaġina jien, iktar logħba offensiva. U taħseb li Allegri jkun kapaċi jibdel il-mentalità li għandu bħalissa? Jew inkella ħa nagħmilek il-piaċir nistaqsih b'ħġiena differenti. Ta' ma' Tevez, Allegri kien hemm. bħala kowċ, sewwa, u rajna kompletament, il-logħba kompletament differenti milli rajna dawn l-aħħar, lejn l-aħħar ta' Allegri u anke s-sena l-oħra. Però x'inhi, x'inhi taħseb, kif taħseb li jirraġuna Allegri, fis-sens, jilgħab għall-plejers li għandu jew inkella huwa konservattiv minnu nnifsu, kapaċi jinbidel? Li huwa konservattiv minnu nnifsu nafuha. Biss, ejja mmorru fl-ewwel żmien ta' Allegri, sa tim lest minn Conte, nafu x'ġara Conte, mil-lum għal għada spiċċa xela. U bdejna nirbħu aħna, ma ninsewx mal-Leghera dak li rbaħna. Jiġifieri dan mhux ċajta. Li rbaħna aħna timijiet avversarji tagħna ma rebħux fis-snin twal, jiġifieri. Ifhem, inti tadatta skont il-plejers li jkollok. Issa jekk vera kif qegħdin jgħidu li Allegri qed ikollu say fl-akkwisti, jiġifieri dik għad tgħallem. Jien ma rridx Xi ħadd, il-manager tiegħi, jġibli xi ħaġa meta jiena qasnaw biha jew ma ridx lilha jew xtaqt xi ħaġa oħra? I mean, jiena naħseb illi iva. Bil-plejers tiegħu Allegri ħa nkunu vijabbli ħafna. U jekk jibqa' b'dik il-mentalità li rajna s-sena l-oħra u nerġgħu niddeludu, sewwa, tgħidli qed tkun negattiv imma għall-finijiet ta' diskussjoni, Twarrablu rasu mbagħad? Ma ma tiewa ta.
Juventus ħa ngħidu, Juventus soċjetà li kkundanata biex tirbaħ. Din ma nistgħux nqogħdu naħbu għassa, aħna aħna xi ħaġa, pereżempju jien anke nitgħallem bih il-Champions League, ossessjonati. Għax il-Juventus hemm. Imma ejja nibdew l-ewwel pass pass. Għandna l-leagues ħadna kemm-il darba u t-tazzi kollha ħadnihom insomma. Ma tistax ma tirbaħx. Wara staġun bħal dak aħna ma ninsewx neħħejna lil Allegri għax ridna logħob isbaħ u ġie Sarri. Rebaħ Sarri kampjonat imma fejn konna bqajna nistgħu ngħidu. Ġieb Pirlo li Pirlo għalija kien kmieni wisq għalih li kieku skont il-pjanijiet kellu jieħu l-Under 23 u mbagħad forsi sentejn tlieta wara jitla' mal-kbar, Juventus kienet tkun storja oħra għalih. U ċert li kienet tkun storja xi f'Berna. U ħa żewġ tazzi, hekk hu. Biss ma ninsewx li Allegri wkoll tilef dawk iż-żewġ tazzi finali, wasal għalihom ukoll. Waħda Pirlo kellu Ronaldo, jiġifieri.
Iva, kellu Ronaldo, Pirlo, kellu l-Chiesa miegħu. U kellu l-Chiesa wkoll. Jiena Chiesa fundamentali għalina, jiġifieri m'hemmx wieħed jaħbi. Allegri wasal final tal-Coppa Italia, ġara li ġara. It-tnejn l-huma tlifnihom final.
Tlef, it-tnejn mal-istess tim tlifnihom.

Issa bħala logħba, jien ngħid kellna l-mumenti tagħna kif kellhom il-mumenti tagħhom l-avversarji tagħna. Biss naħseb iktar apparti l-iżbalji li għamel Allegri f'dik il-logħba, anke li ħareġ lil Chiellini wara ma nafx kemm kien injury li ħareġ u u anke l-istess Locatelli li kif ħareġ laqas kien fil-ground wara injury twila. L-iżbalji tar-referees jgħoddu wkoll ħafna li li mhux jien qed ngħidha, kien hemm anke interisti maġenbi, jiġifieri mhux jew mhux 'il bogħod minni. Iva, iva, iva, mhux qed niċċajta li klamoruża kienet, jiġifieri bdew jgħidu li iva. Ma it-tielet gowl pereż bdew jgħidu li l-affarijiet mhux sew, jiġifieri interisti tiqgħu, kelli l-mara miegħi, kieku hawn mara tista' tgħidlek, interisti stess ukoll li bdew jaraw xi ħaġa vergogna. Estra. Mhux qed niċċajta, jiġifieri, jifirħu u jieħdu gost, għax ovvjament, imma bdew jaraw l-affarijiet mhux sew. U l-biċċa kienet li dan kien, ma kinitx l-darba li dawn l-affarijiet rajnihom. Repetutament, repetutament. Matul l-istaġun.
Iżda interessanti, interessanti ħafna kienet din. Sewwa. Sewwa, huwa spunt interessanti dak li qed semmejtli dan inti. U nkomplu daqsxejn fuq dik il-logħba li ovvjament Allegri nafu x'għamel, beda jiddefendi ma' tnejn b'xi. L-istil Allegri, Edwin, taħseb li jżommna lura milli nikkompetu fl-Ewropa? Ara jien mmur naqra lura. Ma' Allegri tlajna darbtejn final taċ-Champions League. U d-darbtejn li hu mat-timijiet avversarji kienu aħjar minna. M'hemmx wieħed kemm il-Barċellona u kemm ir-Real Madrid. Ir-Real Mela ngħidu Barċellona kuna ħafna aħjar minna r-Real jiena kif nara dik il-pont aħjar. Ara kieku tgħidli l-ewwel waħda li kienu rebħulna snin ilu ta' żmien Mijatovic li kien offside, konna aħna aħjar. Kif konna aħjar aħna aħjar mill-Borussia Dortmund, aħna aħjar mill-Hamburg jiġifieri, imma mirbagħni, dik it-tazza għalina naqra waħda partikulari. Ma ngħidx, jiena ngħid jekk Allegri jkollu l-players, ijwa naslu. Imma jrid ikollu l-players Allegri. Issa jekk ħa jsib ċertu players illi aħna mmorru ngħidilhom min dawn tal-free transfers illi tgħid li Pogba mhux free transfer. U Di Maria mhux free transfer. Imma hemm differenza minn Pogba għal Di Maria għal ma nafx min. Ramsey. All right, jiġifieri hemm differenza, jiġifieri minn player għall-ieħor. Jien naħseb ijwa nistgħu naslu m'Allegri. U l-aħħar staġun tiegħu qabel ma ġie, qabel ma telaq, tim kien hemm għalija jien, kien hemm Ronaldo, id-difiża kienet kienet għadha b'saħħitha mhux ħażin, però ddur idejna xorta waħda. Allura taħseb li Bħal m'għedt lek l-ewwel ora semmejt l-ewwel Allegri jaddatta għal players li għandu l-istil ta' logħob li kif jilgħab jew inkella jaddatta jista' jkun skont l-avversarju u jġibha ħażina allura kif inhi kif taraha? Ara aħna
jiena qrib ma' Allegri kellna coach ieħor aħna Trappatoni difensivista aħna nafu li Allegri difensivista iktar moħħu biex ma jaqlax il-goal milli biex jiskurjar il-goal. Biss xorta

Logħob sabiħ ġie minn Azzarri. Ħamsa tkun irbaħt xorta, eh? Ija tkun irbaħt xorta, imma nkun irbaħt u nkun ħammut. Iktar. Imma jiena nemmen f'Allegri ta'. Le għandi ngħidlek jiena minn dak l-att meta reġa' ssemma' li qabel ġie s-sena l-oħra kont kuntent għax kont ngħid li wara sentejn li wieqaf dan ovvjament Esport Stabli ta' l-mentalità, il-futbol Ewropew dar aktar kif jintlagħab Però mbagħad is-sena l-oħra ovvjament nafu li l-logħob kien xorta deludenti u hekk le, però f'Allegri nemmen jien u nasal sa ċertu punt naqbel miegħek meta tgħid li meta kellu l-plejers wasalna. U jiena tgħidli forsi pożittivist imma fiduċjuż ħafna. Din is-sena fiduċjuż ħafna jiena. Nagħmel parentesi żgħira hawnhekk. Fejn taħseb li naslu Elio s-sena d-dieħla in terms ta' league,

Qattgħatilna rasna, niftehmu. Jiġifieri, ma naħsibx li għandna dis-sena, le, nemmen illi iva, nistgħu naslu dis-sena għalik, pereżempju. Fl-Ewropa, hija question mark. Naħseb naqqasna l-gap, ejn, però. Jien hekk ngħid, iva. Għalkemm mhux b'żewġ plejers ma tistax, jiena nemmen illi għandu jiġi midfielder ieħor, tip Zaniolo, jien naħseb li iva, nistgħu nagħmlu dik il-qabża ta' kwalità. Nistgħu nagħmluha għax kulħadd jaf xi plejer hu dejjem.

U għalhekk huwa importanti li ovvjament il-Juventus li jilagħbu f'tliet kompetizzjonijiet ikollhom skwadra kbira. Skwadra kbira ta' livell. Ta' livell. Għax inutli tellgħa mill-Under 23 mhix biex tneħħilhom il-mertu għax rajna l-miretti aħna mill-Under 23, Fagioli, Lanqas semmejniehom dawn jaf jista' jkun ikunu parti minn mill-ftit ukoll. Jien nemmen ħafna fihom.
U nimmaġina li għandhom ikunu. Żgur. Għalkemm Allegri ma tantx jemmen dawn iż-żgħar irid plejer iktar minn 27 'il fuq. ma nistax nifhimha, imma se naraw dan l-istaġun. Biss dan l-istaġun fiduċjuż ħafna, iva, li nistgħu naslu. Sewwa.
Naf li semmejt li r-rubgħa ta' l-Atletico Madrid tkun nagħhom dan jum lil dik ir-ribalta, però jien kont se nsaqsik xi l-isbaħ memorja li għandek meta rajt it-tim jilgħab b'ħomm. Naħseb jekk mhix dik, hemm xi oħra, jew jekk hi dik. Hemm xi logħba oħra li tibqa' tiftakar meta mort għadhom ġo Turin? Iva.
Ġo Torino jiena tlajt ma nafx kemm-il darba, disa' darbiet jew kemm. Naħseb l-iktar waħda li ħadt gost u rajt ċertu, l-ewwel darba li mort l-Juventus Stadium. Tifhem li l-Juventus Stadium, l-Allianz Stadium issa, ġojell. Min mar, l-ewwel darba li tidħol minn dak it-tunnel biex tara, tibqa' għandek l-ewwel kwarta tħares l-ewwel għax il-vera, Meravilja. Meravilja. Il-vera ma tistax tgħid kliem ieħor wieħed mill-isbaħ stadiums li hawn. Niftakar l-ewwel logħba li konna rajna Juve Milan, konna rbaħna tlieta b'wieħed, għamel gowl sabiħ Tevez u meta jiskurja Benjamin tiegħek bħal Marchisio, tajjeb tifel minn tal-Juventus li jiri dan, li kien iċċi rasha fuq il-kejk. Naħseb dik il-logħba Juve Milan jiena l-iktar li nibqa' niftakar. L-ewwel darba li tlajt kienet?

Anke għas-supporters ikun hemm kemm ikun hemm mitlufin. Ikun hemm daqsxejn, forsi Mineral kien 'il bogħod, le supporter kien 'il bogħod jew kien. Le, kien 'il bogħod, int għandek it-track u mbagħad għandek il-sponsor fejn kien 'il bogħod. L-istil Olimpiko. Speċi ta' jekk mhux iktar 'il bogħod, addirittura. Iva, hekk kien Dele Alli. Kien majestuż kbir għal xejn. Illi l-Avukat Agnelli meta dak għamluh għall-Italia Novanta tajjeb, kien qal mal-Lowell li dan mhux l-istadium tagħna. Infatti ma kienx l-istadium tagħna.
Sewwa. Ehm, nixtieq nieħu spunt minn dak li għadna kemm qegħdin niddiskutu, jiġifieri li tmur tara l-Juventus Turin u ħafna Maltin, ovvjament ħafna membri li telgħu ma' dan il-klabb ukoll. Inti bħala supporter akkanit li ġieli tlajt hemmhekk, kif tħossok tara dawn il-biljetti, il-prezzijiet tal-biljetti dejjem tilgħin? Kif tħossok fuqha din inti? Iva.
Ma rridx inkun favur il-klabb tal-Juventus barra, biss Inti meta tkun owner ta' xi ħaġa, da bħal meta inti jkollok flett, biex nagħmel paranteżi, ta' flett bil-kera li jiġri x'jiġri tħallih, u mbagħad bħal meta jkollok il-post tiegħek. Il-post tiegħek inti tindukrah, aħna nafu meta mmorru Juventus Stadium, perfett ikun. Nadief, qed tgħid jiġifieri. Kollox perfett ikun. L-organizzazzjoni kollox, jiena stadiums oħrajn ta' clubs oħra ma mmorx, biss dawn mhux tagħhom. Aħna għandna owners tagħna stess, aħna l-istadium tagħna. Jista' jkun fattur, inti meta għandek ċertu ħaddiema li jkunu tiegħek u da bilfors, da kollox jogħla, I mean, nimmaġina, għalkemm nista' ngħid ukoll illi ma nafx kemm il-Juventus, il-mother company ħa niftehmu tagħti każ lis-supporters madwar id-dinja. Għandi dubju. Fil-fatt,
din hija kwistjoni li jkollna aħna ħafna fil-kumitat fejn niddiskutu li il-Juventus għall-Juventus, jiġifieri il-fan clubs, mhux il-fan clubs biss insomma, is-supporters. Ma jqisuhomx bħala supporters imma jqisuhom bħala klijenti. Fhimt? Jiġifieri din taqgħad ħafna ma' l-. L-istess mismanagement hu fl-aħħar mill-aħħar huma dawn Ferrari, Juventus u ma nafx affarijiet oħra. Dawn għalihom business wara kollox. Jiġifieri I'm just a number għalihom. Dak l-għid, ifhem. Mhix qed niġġustifika l-għoli tal-biljett għiex dejjem telgħin u rajna timijiet oħra li jew żammewhom jew addirittura naqqsuhom. U aħna baqgħu telgħin, jiġifieri fatt magħruf, hux? Għandu jkun hekk imma inti x'taħseb? M'għandux ikun hekk u. Fis-sens mhux li jekk telgħu għax qed jilgħu huwa fatt ma nistgħu nagħmlu xejn. Però għandu jkun li soċjetà serja bħal Juventus li hija qiegħda fl-aqwa ħamsa fid-dinja mingħadd ta' futbol, mingħadd ta' branding u hekk, tqis is-supporters tagħha li huma għalija d-demm, għax huma d-demm, li jridu s-supporters huma d-demm ta' klabb, bħala klijenti, bħala numri. Ma għandux ikun, u aħna nagħmlu, pereżempju, nitkellmu aħna minn Malta, aħna sagrifiċċju, aħna ma naqbdux karozza u mmorru Turin naraw. Aħna sagrifiċċju, trid tara l-biljett l-ewwel, trid tara għandek il-lukanda, għandek il-flajt. Għandna ħafna prob-, mhux problemi, imma għandek każin biex nitilgħu narawhom aħna. Aħna mhux qbad karrozza start jgħid u mort ara l-logħba u mbagħad reġgħet mort lura, jiġifieri m'għandux ikun hekk hu. Aħna sagrifiċċji nagħmlu wara, wara kollox biex nitilgħu naraw logħba. Biex tara l-benjamini tiegħek inti m'għandekx ikollok, ejja ngħidu mhux hard time, imma jkollok daw ċertu apatiji. Tajjeb, nimmaġina li għandhom jistmaw il-dak li jkun aħjar. Sew, le naqbel miegħek ovvjament u Jalla, jiġifieri, dak kont qam fl-AGM ukoll li kellna riċentament, li naraw kif, eżempju, il-supporters clubs ingħaqdu flimkien biex nagħmlu daqsxejn ta' pressjoni, imma wieħed jista' jittama. L-aħħar mistoqsija fejn jidħol din id-diskussjoni. Meta jixxandra dal-podcast qed bir inkunu lagħbna żewġ partiti ta' ħbiberija diġà. Ovvjament ma nistgħux nikkummentaw fuq il-prestazzjoni għax ma nafuhomx għadna ħa naraw l-ewwel prestazzjonijiet. Però x'tip ta' logħob tixtieq tara dan l-istaġun? Jiena
naħseb bħal ħafna, logħob iktar offensiv għax kif diġà għedna qabel lagħbna wisq difensiv. Issa għandna Staġun sħiħ tista' tgħid naqalha u ġovina u anke jekk inkunu qed nirbħu wieħed b'xejn tnejn b'xejn kif għedt nibdew nissugraw illi jġibulna d-draw addirittura jirbħulna. Nibdew nibżgħu. Anke kontra timijiet żgħar.
Appuntu, hekk, anke kontra timijiet żgħar, mela. U naħseb illi għandna fejn naslu għaliex bl-akkwisti li qegħdin isiru jien naħseb issa qed jagħmlu xi ħaġa tajba. Dare va bene għalkemm mhux ma naħsibx jiena ma nafx kemm jifhem ħafna fil-futbol, tajjeb, Biss moħħu qiegħed hemm u jaf xi jrid. U anke rigward ħela ta' flus illi ħlejna ħafna miljuni, dan jaf xi jrid, mhux qed qed niċċajtaw ma' xi ħaġa, persuna serja u tidher li hi serja u jaf fejn irid jasal. U jien naħseb ħa naslu iva. U anke rigward logħob, rigward logħob naħseb ħa nkunu offensivi, ħa nkunu nerġgħu dak it-tim illi, L-iktar li niskurjaw. Ma ninsew, dis-sena aħna l-għaxar tim l-iktar li skurjajna. L-għaxar tim konna, minn għoxrin tim. Nofs il-klassifika. Nofs il-klassifika l-iktar li skurjajna, jiġifieri u kellna, ħadna 'l Vlahovic f'nofs staġun, jiġifieri kien top scorer illi wkoll qata' lura mbagħad. Mhux hekk? Jiġifieri ara kemm konna batuti biex niskurjaw aħna. U tixtieq tara daqsxejn ta' sperimentazzjoni f'dawn il-friendlies li jintlagħbu matul is-sajf, tgħid li forsi Tixtieq tara hemm xi plejers partikolari? Ovvjament il-ġodda Pogba u Di Maria, forsi jkunu Zaniolo ma nafx min min ikun għadu kkonfermat dak iż-żmien. Però hemm xi plejers li tgħid tippruvhom? Iva, ż-żgħar. Aħna diġà ppruvajnahom bħal Miretti, diġà ppruvajnah bħal Fagioli li huma plejers vijabbli ħafna dawn. Jiġifieri u hemm oħrajn, ma nafx jekk mhux ġej Rovella, Mister Zan. Kellhom il-medicals jiġifieri. Ewa. Ma nafx għalfejn dawn la m'għandhomx x'inha jiġu ppruvati u anke li jinżammu wħud minnhom, mhux nisilfu billi tġib plejer u tiżilfu mal-ewwel. Vera l-esperjenza u naqbel flok tħallih f'pankina inti ttih esperjenza, biss mhux imbagħad sentejn wara tbigħu. Eżatt. Ovvjament il-management jaf x'għandu jagħmel, nagħmlu mhux se ngħallimhom jiena jew mhux se ngħallimhom aħna. Imma mbagħad kulħadd għandu għajnejh f'wiċċu. Hekk hu, ġieli aħna s-supporters tgħid kif inti qed tara dawn l-affarijiet ġieli niskanta kif ma jarawx ċertu affarijiet li wieħed minnhom illi, Nara stramba, per eżempju, jekk għandu jinbiegħ Pellegrini u jinżamm Alexandru. Hija xi ħaġa inkredibbli għalija. Imma sinjal li jafu x'inhuma jagħmlu, jien ma naqbilx u forsi nitfa' darb'hekk. Imma niskanta, imma huma jafu iktar, huma jkunu ta' ġewwa, niftehmu, huma jafu iktar minna. Dan imbagħad jista' jkun ovvjament ikollu l-coach għall-lejl li jkollu fiduċja f'players u mhux oħrajn. Li fl-aħħar mill-aħħar

Mela jissemma li s-soċjetà trid tbiegħu lil Alexandro però hu ma jridx jitlaq għax baqgħulu sena kuntratt u jitlaq b'xejn. Kif taħsibha fuq dal-fatt għax Play ma jridx jitlaq jibqa' hemmhekk?
Għax jew jitlaq b'xejn Dana, jiġifieri ma nafx jien kieku nneħħieh, jew nneħħieh mit-tim addirittura. Kien hemm każijiet, iva, pereżempju s-Sir Ramsey li huwa waħda mill-ikbar

Sewa.
Dan fl-aħħar mill-aħħar ikun qed jieħu post ħaddieħor dan. Mhux hekk, hu mhux
milli hu, jiġifieri hemm slot li nistgħu nimlew bi ħaddieħor. Hekk hu.
F'dan każ imbagħad jiena nara issa daqsxejn ta' diżrispett lejn is-soċjetà, ara kemm tagħtek, orrajt tajtha lis-soċjetà, però jekk vera tħobb il-klabb, jien għalija agħmel l-ispazju, jekk wasal iż-żmien jekk agħmel l-ispazju, Ma nafx hekk hux mija jiġri. Hekk hu, mija fil-mija. Imma, naraw x'jiġri hemmhekk. Issa, nagħlqu dik il-sezzjoni ta' diskussjoni hemmhekk. Issa nagħmel il-mistoqsijiet iva jew le, qed li ġie segwit postkast qabel, so taf kif taħdem di. Imbagħad ovvjament ikun hemm xi spunti li jkun nistgħu naqbdu. Mela, it-tluq ta' De Ligt, bl-istorja kollha li nafu s'issa ovvjament taqbel? li għandu jitla' iva. Plejers bħal Dybala u Bernardeschi li telqu u qed isibu ovvjament diffiċli biex jibqgħu fl-Ewropa jew inkella jsibu klabb, kienu overrated? Ħafna. Kont inżommu 'l Dybala b'paga inqas? Iva wkoll.
Juventus għadhom għandhom jerġgħu jippruvaw iqajmu grupp ultra ġdid?
Iva u le.
Taqbel mal-format il-ġdid ta' Champions League? Super League ridt tgħid, Super League din.
X'taħseb, iva jew? Iva, iva.
Mela naqbdu fuq diet li tal-ultras. Iva u le. Spjega għalhekk hi. Iva għax mingħajrhom il-ground, l-istadium miet bħala support. Miet. Jien niftakar fi żmienhom. U meta spiċċaw huma? Ix-xita fejn nida s-sapport tal-Juventus u l-le trabi li kienu jaqalgħu. Dawna daqisek int għandek id-dar tiegħek u jiġu jikkmandawlek id-dar tiegħek. Daqshekk kellhom saħħa dawna. Jiġifieri il-Juventus raw kif għamlu li fil-fehma tiegħi għamlu sew iju li daw waqfuhom għax daw rikbu 'l kulħadd u hemm problemi kbar fil-klabbs l-oħra l-Italja. Ġabu l-għanin li fit-trabi kienu, żgur. Dan għal Juventus jirnexxilhom kien l-unika soċjetà li qabdu l-barri minn qrunu kif ja ngħidu bil-Malti. L-oħrajn għadhom. Qishom ostaġġi. Ostaġġi? Ostaġġ iġibuk dawn. Again, rigward Sapor, int tinżagħlhom il-kappell imma trabi l-imbagħad għandek il-konsegwenzi. F'każ li Juventus isibu soluzzjoni, għax ovvjament ma, ċertament li ġo Turin hemm Juventini Ngħidu aħna ultras fis-sens akkaniti super akkaniti jmorru għal kull logħba li żgħażagħ naħseb u ta' kull età li kapaċi joħolqu grupp. Jekk il-Juventus isibu soluzzjoni magħhom dawn, għandhom ituhom l-opportunità. Iva, iva. Intihom opportunità kieku. U bħala sapport imbagħad.
Intihom opportunità b'kundizzjoni. Ekku, eżatt, eżatt.
U bħala sapport imbagħad il-Juventus x'taħseb li għandhom ituhom imbagħad?
Dak kollu li jiġi mitlub hu neċessarju għajnejn, jiġifieri jekk anke s-sajd tagħhom u kollox, jiġifieri, imma ma rridx niġi ostaġġ tagħhom dawn. Ngħinhom, għax huma ħa jgħinuni u ċert li jgħinuk għax inti ground, stadium inti b'sapport u stadium rieqed.
Fil-fatt ġieli jkunu anke fuq it-televiżjoni stess tkun qed tara l-logħba, nkunu hawn aħna u tisma' l-affarijiet tal-avversarju jkunu ovvjament F'elfejn, elf ruħ u aħna hawn fejn inkunu xi tletin elf. Qed issemmi wisq.
Ġieli morna naraw logħbiet aħna li ground tal-Juventus aħna mimlijin u dik ir-roqgħa fejn ikun hemm ikunu forsi dawn int semmejt elfejn jien insemmi ħafna int semmi ħames mija jinstemgħu iktar minna dawn. Ġieli mhux qed niċċajta di xi ħaġa banali. Jiġifieri rridu jsibu soluzzjoni, imma soluzzjoni li tkun fifty fifty mhux. U għalhekk naħseb tagħmel sens li jekk isir dan il-grupp jiena ikunu parti mill-Juventus stess. Fehimni? Ikunu ssapportjati mill-Juventus. Imma ma jkunx il-klabb tal-Juventus. Le, ovvjament le. Ikunu, tajjeb. Ikunu terzi. Ssapportjati mill-klabb iva, imma mhux il-klabb. Le. Inkella.
Naqbel miegħek. Għedt li kont iżżomm lil Dybala b'paga inqas. Għalfejn?
Ifhem, ma ninsewx tagħna Dybala. Issa mhux se ninsew x'ħalli jagħmel. Dan l-aħħar ġie vera injury prone ħafna. Fl-aħħar sentejn.
Iva.
Biss ma rridux ninsew, again, x'tana. Plejer tajjeb. M'aħniex qegħdin ngħidu. Jiena naħseb kemm Dybala u kemm Pjanic, nerġa' nsemmi l-Pjanic, jien naħseb qatilhom Ronaldo. Tgħidli x'għandu x'jaqsam. Adam minn għandu kien jagħmel kollox hu. Jekk hemm free kick irid jidħol għalih hu, jekk hemm foul, kollox hu. Dana niftakru kemm skurjajna bi Pjaniċ u b'Dybala aħna free kicks pereżempju. Aħna fit-tliet snin ta' Ronaldo darba skurja Ronaldo. Kontra Torino jekk m'nissieher żball, free kick. Jiġifieri baq', daqa' tilgħu. Jiġifieri iva, il-Dybala kont inżommu b'paga inqas, żgur. All right.
U l-aħħar mistoqsija, taqbel mal-format il-ġdid ta' Champions League, inti għedt li Super League. Kif taħsibha? Naqbel, iju, għax hemm iktar ċans. Ċans?
F'liema sens? Li naslu. Taħseb?
Iva, ta'.
Għaliex?
Iva, għax jien me, meta nara xi ħaġa fit-tul, ejja nieħdu fil, fil-kampjonat Taljan, il-Juventus dejjem jaslu. Meta għandek xi ħaġa iktar fit-tul, nemmen illi iva, nistgħu naslu l-Juventus. Jekk nara aħna, jekk nieħdu aħna fil, fi gruppi,

Sewwa. Nieqfu hawnhekk. Edwin, ħadt pjaċir ħafna li nitkellem miegħek, kienet diskussjoni interessanti u tajtna ftit xama ta' stejjer ukoll li esperjenzajt inti. Ma nafx jekk hemm xi ħaġa li ma tkellimniex fuqha tixtieq li ssemmi xi spunti li tara fuqhom? Jiena li nixtieq ngħid, nitkellem fuq il-klabb issa. Iva, mela, le, daqqa wkoll. Il-klabb aħna
Ġabuna nies hawnhekk u bqajna niġu, ilna seba' snin niġu, ġibna n-nisa magħna u ġieli jiġu ħbieb. Jiena nħeġġeġ lil dawk illi biex jiġu hawnhekk. Għaliex jekk tiġi hawnhekk, x'tiggwadanja għandek? Tiggwadanja fiex? L-ewwel nett tieħu gost, jien qabel kont kif xi ħadd jgħidli biex immur xi mkien nara logħba, id-dar irrid nara. Biss kif esperjenzajtha l-ewwel darba, bqajna niġu hawnhekk. Għandna vantaġġ illi anke l-biljetti biex nitilgħu naraw il-Benjamini tagħna Turin, għandna vantaġġ illi ġast tinkiteb u jkollna face value tickets jiġifieri u jkunu nkunu f'pożizzjoni tajbin kif dejjem konna. Jiġifieri dawk l-iktar li nirringrazzja lilkom il-Kumitat tax-xogħol li tagħmlu mhux se nsemmi għax kollha u meta ġejna bżonn dejjem għenejtuna lil tal-bar u sħabna l-membri li jkunu hawnhekk magħna x'qisna familja, drajna għal xulxin. Dak li nista' ngħid jiena, nirringrazzja lil kulħadd. Ma stajniex nispiċċaw b'mod aħjar, grazzi ħafna tal-kummenti sbieħ. Grazzi lilkom talli uġobkom issegwu dan il-podcast, aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla għall-podcast li jmiss. Sa dakinhar, grazzi u ciao ciao.